Mario, daddy. Ana kia tinda na uko mahuti-inĩ. Rĩu daddy gũkũ twagĩra kĩ?

Nĩwe wa mbere kuga aneo. Ah, ĩĩ nĩ akĩrĩ niĩ mũkũrũ. Ĩ? Nĩ ndikũrĩa hiti. Mũkũrũ. Mũra- mũ- Mũrarĩa hiti. Mũrarĩa hiti Ũyũ nĩ mũrĩ oi. ngũgwa, baba nyitĩrĩra nĩ ngũgwa. Iranyitĩrĩra mũndũ. Ai, ah, tũcoke. Tũcoke. Ici ici ciana no ũrigwo nĩ ta ciana cia gwĩka. Rĩu nĩ kĩ dadi twamwĩra mũgĩe kahĩĩ mũkĩra Nĩ- rĩu nĩ we ũgwatania wona ata ũguo. tũihĩĩ Nĩ ũgwatania ithuĩ. ũguo na mami Niĩ wanyu. haha ndĩraikũrũka atĩ na nona nginya tari yakwa nĩ yatuĩka Ũmboko dadi. nawe niĩ nĩ ũratinda ũkĩnjikarĩra mũno. Niĩ mababa ĩ, ngwaca ngũhũra nyoci.

mangi othe ng'ombe cingie mbũri cingie rĩu kũu nĩ ta mũciĩ-inĩ Rĩu kaba gũthama matũre maugaga matũre manegenaga manege rĩu ta wĩyũrie rĩu ĩ indo ta icio ĩ nyamũ ta ĩyo rĩu mareke thiĩ nĩkĩ rĩu ndiũĩ ka ndiũĩ ka nyamũ ĩyo nĩ yuma nĩ hiti kana nĩ nĩ nũgũ ndinamenya nĩ ndũ no kĩu kiuma kĩndũ kĩega na wiki ũthiĩ nawe reke ndĩmakore kũu kũu ndirenda gũkora mũndũ ona ũ. kũu nginya ũcio nyina ũcio nyina ũcio nĩwe ũmonetie maũndũ mau nginya ũcio nyina ndikamũkore kũu nginya mũndũ ndamenyaga nĩ kũingĩra kũrĩa kũrĩa rĩu aya nĩkĩ rĩu ningĩ moka makĩrĩra gũtũhingo makona thayũ nĩkĩ mami ndũkĩrwo nĩ aya maroka makĩrĩraga itoĩ nĩkĩ meka na ndiũ nginya kũrĩa mathire nĩ kĩo ningĩ ngai mami Ũraria kĩkatĩ nduma baba gĩtwĩra tũthi tũkae te

Uka wanorera kamwana. Ona abati kumuhũra thibitarĩ na arĩ ũguo. Reke twĩke ũguo nĩgetha nĩnjĩkĩrĩrwo irio Amba one mbia cia thibitarĩ. nĩheo irio niĩ Amba one mbia cia thibitarĩ. we thibitarĩ ya andũ gũtirĩ thibitarĩ ĩrathio nĩ acinwo na maĩ Nĩ irio irĩkũ ũtigire nduge? okorwo ti ũguo nĩ ũndugĩre ciana ici niĩ niĩ ndĩrenda kwanja cibira Atĩ ũruge ciana? Ciao. ici ciaku tangagũrĩra ũrĩa mũtungu ciana ici cio one, two, three, four, five na icio ingĩ ciothe ci gũkũ nyũmba Ũkũrĩa thia iria ũmenyerete kũhĩta. Oh, Ciao. nengera ũrĩa mũnoru We, Turuge. ici ciakwa. Niĩ We. ta- reke- reke- ta reke ngwĩre niĩ ndikũhotana na nina maũndũ marĩa mũkoretwo mũciĩ ũyũ Ma- maũndũ marĩkũ ndikũhotana ũtũrĩte ciana icio cinanĩtie ũkagiria nginya ihike Gũcinani- Ndwenda- na tarĩu nĩ nĩguo ha- ha- Gũcinania- nĩ moete gĩbandĩ Nĩguo magatiga kũhika itũra rĩrĩ rĩihũrĩte Nĩ- arũme nĩ moete gĩbandĩ magatiga kũhika ibandĩ cia andũ Ta thiũ- nĩ mahiki ũguo ona ndiramathomitia rĩngĩ na ndiramarĩhĩra cukuru Tagerio methere athuri ngũtware gwa binda. Yakwa ndirarĩha cukuru. Niĩ ndiraika. Ah, matikũhika. Mami reke ngwĩre. Na matigũthĩnjwo. Mami reke Ũkũrĩa iria iria ngwĩre. ũmenyerete. Ih. Baba aigire atĩrĩrĩ. Eh. akũhikĩirie harĩa kamũtitũ-inĩ na he gĩthu- mũthuri akũrehe hau nake acarie mũndũ ũngĩ na nĩkĩo aratwĩra tũthi tũkahĩte thia Atĩ mũthuri. Ii. eke atia acarie mutumia ithuĩ ũrĩa tũrathiĩ kũhĩta ngai wa igũrũ ate mũthuri rĩu inyuĩ inyuarĩ nũ rendio atĩ niĩ nĩ ningwambĩraga Weka atĩa?

Ĩĩ ekuo, reke ndĩmwĩtĩre. Ĩĩ nĩ twĩtĩrwo. Baba! Baba! Ĩĩ no ũkaga kanitha-inĩ tondũ ndikĩrĩga gũkuona. Ĩĩ no njũkaga. Na nĩ ũndũ mwega, nĩ ũndũ mwega. No ngĩtĩre. Ĩĩ. O kana nĩ harĩa wagĩikara wacenjirie. Okay. No njigĩte mwathani. Nĩ ũgeire agĩtĩre. Ah, gwakĩrwo atĩa? Ah, ĩĩ, ĩĩ, ĩĩ. Ĩngarana. Ĩngarana. Nĩ kwega. Haiya.

ndirenda kumuona ona hanini geti-inĩ o rĩu ja ja haiya arathuri haiya ja Kaigora eh. ja me nyũmba haiya rĩu nginya mũrenda kũhũra mũrenda yani umi nĩ athuri amwe atũmwo Aca. mũhũre

Nĩkĩ baba? Wamakinyia kũ? Athuri nĩ athii. No matinage kũhutia. Eh, Wĩmũhutie? Athuri niĩ nĩndamenya kũrĩa mathiĩ. Ii, No maratha. Eh, No niĩ maikĩria? ndarekia nĩ ndona ta ndatheca ũmwe kũgũrũ ĩ. Ii, Rĩu niĩ ndinamenya no no marathiĩ.

Mwana ndũngĩmũhana ta thiĩ mũkaruge tiganai nake. Kariuki ta twĩra ũrĩa gwathire na mbere Eh, muthenya uria watutumire ni twakiumagarire na tugithie o kuria athuri a kiama uria tukirutaga mbeca tũgĩthiĩ kũ waitha wa kĩmani wa kĩmando tũgĩũka tũthiĩte no rĩu twagũkinya kwĩya mũthuri ũyũ mũratarĩ nĩtwarigirwo nyingĩ kaĩ kũrathiĩ atĩa o ta ũrĩa ũkĩũĩ mbeca ici tũkĩrutaga ci itũra rĩrĩ maũndũ marĩa cigĩtũteithĩtie namo twakĩte thibitarĩ rĩu thibitarĩ ona tũtindaga tũgĩthiĩ kũnene twenjete maĩ nĩtwakoretwo tũgĩthiĩ wega rĩu mũthuri mũrata ũyũ twagĩthiĩ kũrĩ we tũtuĩkaga nĩ marakara akĩrĩ namo nĩatũingatithirie gwake na agĩtuoera rũhiũ ndendire gũtũthikĩrĩria agĩtũragia mbeca nĩ ciakĩ rĩu mũcemanio tũgĩcemanĩtie haha nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio Ona ndarekire tũingĩre. ndarekire kinya haha ngĩti-inĩ rĩ mũthuri ũyũ mũrata wakwa kũgweta o kiugo kĩmwe ona tũtiakorirwo twĩ anoragia mbeca mbeca tarĩ ũndũ mũgeni harĩ we Mhm. ũndũ ũcio wangegirie mũno nĩkĩ kĩgirĩtie ũrute mbeca ta tũhe ũhoro ũcio tondũ tũikarĩte thaa nĩ ũndũ waku kĩ aya mateng'eririo nũ Andũ aya marauga nĩ wamateng'eririe na ũkĩmaingatithia. Ah, gũtirĩ. Ũkĩmaingatithia na rũhiũ. Rĩu gũtirĩ mũndũ wamateng'eririe. Aya gũtirĩ mũndũ wamateng'eririe. Mateng'eririo nũ? Rĩu ũkiuga ũguo. Nĩ ndeto irĩkũ rĩu? Ũguo nĩguo mũkũnjĩtagĩra? Niĩ ingiuga atĩrĩrĩ tondũ tũrĩ athuri. Gũtirĩ kũndũ kũngĩ twathire kuoya mbeca tũgĩkwo gĩko ta kĩrĩa watwĩkire kũmaka. Na nĩkĩo twauga kinya athuri aya angĩ moke. nĩgetha warie kĩhoto kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ kwario mbere ya athuri, tondũ ithuĩ tũtikenda wĩke mĩtugo ĩngĩ ta ĩyo itũra, na nĩguo tũkwĩhokete, tũgakũhe kĩũndũ gĩa gũkorwo nginya wĩ chairman wa mũnanda, na rĩu nĩ tuwe no ũhoro ũcio nĩ waria. Areka Mũtiũĩ ciĩko cia gĩtĩ kĩu, gũconorithia gĩtĩ athuri. kĩmũndĩhaga atĩa? Ciĩko cia Mũtiũĩ. gũconorithia athuri rĩ. Tiga gũtũconorithia. Mhm, gĩtĩ kĩu mũndĩhaga ciringi thate na mwagĩrĩte ciringi bĩbite. Mũtikĩoĩ gĩtĩ kĩu? Ĩĩ rĩu kaĩ ũgĩthiĩte atĩa? Ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, eh, he kĩndũ kĩmwe na nĩ ngũkwĩra ndũĩ ndĩ mũthuri na nĩũĩ niĩ nĩ- niĩ no ngwĩre nĩ nyĩte mũno niĩ hakwa kuoya banga ona ta rĩu ingĩũka kũrandũrwo thiirĩ nĩ mũndũ ndingĩmuoera banga no njĩkire athuri a itũra arĩa meho moke mathikĩrĩrie cira ũrĩkũ ũcio Eh, no ndingĩoya banga atĩ nyingate mũndũ ona thirikari nĩreganĩte na kĩ Ganĩte na ũhoro ũcio. ũhoro ũcio. nĩreganĩte na ũhoro ũcio Ĩĩ. gũtirĩ kĩndũ ta kĩu niĩ nũ ũramaingatire ta nĩ maige nũ ũramaingatire mũiga wega nũ ũramaingatire thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ hmm. athuri othe nĩ marutaga mbeca na gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũtũgiaga nowe o toguo ũguo mũthee agĩkwĩra ndũbataire nĩ gũtengeria mũndũ na banga na itũra rĩrĩ ritũ nĩ tũthondekete na ũguo kwĩna thibitarĩ kwĩna security no mbeca ciakinya no kũruta ndũruta Mbeca ici Na nĩ rĩu-rĩ, cikoci nĩtũ- cia kĩ? mbeca ici ikoragwo ci cia gũteithia ci cia kũiga thayũ ciona nĩ twakĩte thibitarĩ andũ matirathiĩ thibitarĩ kũnene koguo rĩrĩa ũragiria ũragera kũruta mbeca ici rĩ andũ othe nĩwe meroreire na nĩ ũratũ- nĩ ũra- nĩ ũratwara ũru na nĩkĩo tũkĩte haha tũrĩ athuri tũkwarĩrie angorwo ti ũguo nĩ tũgũgũthamia kinya itũra rĩrĩ Ah, rĩu nĩ thayũ ũrĩkũ? Niĩ- niĩ ndĩ ndũngĩikara na gũkũ thayũ. tũgĩtwaranaga ũguo arabu ona kũringana na mawatho marĩa tũhetũkĩtie haha rĩ Nĩwakĩmenya no nginya ũkĩrĩo mbũri. Nĩunĩte watho. Niĩ ndirĩ kĩndũ ona mũngĩndĩa Ĩĩ, no. ndĩrakwĩra nĩ nĩunĩte watho na ũndũ ũrĩa wĩho. Horera. Horera. Ndingĩraca hatirĩ kũhorera. Horera nĩguo Aca, tũraiga. Nĩunĩte Athuri watho. na athuri tondũ nĩkĩo Horera. twekire gĩtĩo. Thikĩrĩria hĩndĩ mwĩrĩ. Twamenda. Ndikwenda maũndũ mau rĩngĩ na ndikwenda niĩ ona maũndũ manyu. Niĩ kwanja rĩu nĩmwandakaria. na nĩ ndĩra- nĩ ndĩraiga ndĩ ndamũhĩtĩria ndĩ ndaga kũruta mbeca rĩngĩ Ũhĩtĩtie mũno. Nĩũhĩtĩtie mũno. Ũhĩtĩtie mũno nĩguo Kana rĩu- ũhĩtĩtie eh, mũno. kana rĩu rĩ, Hĩtĩtie kana na ti kĩ- guo ndĩndahĩtia wahĩtĩtie, rĩngĩ. kwa- Nĩ ndũrutaga ndĩracererwo mbeca rĩngĩ. no ndũrutaga nĩ- nĩ ũtũraga ũceragĩrwo na andũ arĩa maruta- ma- marutaga marutaga mbere rĩu no kũhe athuri mbũri nĩ ũndũ wa ũguo ũreka na ndũgacoke na ũrutage mbeca in time mbeca icio na nokorwo nĩcio icio maragũra nacio iratũ na nguo ici thuti ici mbeca ici nĩ- ona magũrĩte niĩ ndũre niĩ ndĩra- ndĩrarũkagĩrwo thĩna ona ndũrokĩra nĩngũmwethera thĩna ũrokĩra atĩrĩrĩ ndwendaga kwĩrwo mumurie mbũri nĩgetha rũciũ ĩkunye handũ harĩkũ

nĩ tũkũmũhe mĩeri ta ĩtatũ tũmũthuthurie tondũ nĩ hathiaga hakinya mbũri ciake tũgacikanja tondũ ndarathiĩ na kĩmũthuri. Koguo ingiuga niĩ tũmũhũre mbũri na tũcoke tũkĩmũhũra mbũri rĩ, agũre njohi ithandũkũ rĩrĩ? ithandũkũ Ithandũkũ rĩmwe rĩmwe rĩa tũcoke tũmũhe mĩeri ĩtatũ tũmũ- tũmũcũthĩrĩrie Eh. ũguo arauga nĩ arĩrutaga rĩ twĩke atĩa tuona ndarakinya makinya marĩa magĩrĩire rĩ nĩ tũkũmũheria ndundu-inĩ ya thu Ya athuri. ya athuri ngwĩciria ngũcira tũcire ũguo Rekei tũcire ũguo. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Hatirĩ ũndũ ũguo ũngĩ. athuri tuonane Ĩĩ. Ĩĩ. Haya. nĩguo

Ũyũ ningĩ nĩ gũkũka. Ũtha iria biũ, ũithie irio ciaigĩrĩrwo ikũkaga ithoo rĩrĩa rĩo. Gĩkari mũndũ ũhana atĩa ũyũ? Ĩ gũtirĩ andũ oru ĩ? Kai, ũrĩa o ndagĩka iria, o iria ciekĩrwo. Nawe gũtirĩ kĩndũ ekũrĩa, gũkũ gũtirĩ kĩndũ ararĩa. Ndũkũrĩa? Gũtirĩ kĩndũ ũrarĩa gũkũ. Gũtirĩ irio ciaku. Gũkũ gũkũ nĩũrona mũkahuo gũkũ? Gũtirĩ kĩndũ ũrarĩa gũkũ. Mwene kuo, Eh, uona atĩa? ah, nĩ kwega mũno. Hey! Eh, Ndũrĩgainio na kũrĩa. eh, Arabu. eh, nĩ kwega biũ. Eh, nawe nĩ ũkĩendete gũkũrũmarũma tondũ. Tũmaũndũ twa gũkũ nĩ ndaigua

Thiĩ ũmere ĩ, nĩ Ĩ. ndĩroka niĩ ĩ, tondũ rĩu No rĩu- mũtumia waku nĩ ahonire. Mũtumia nĩ akĩhonete no rĩu rĩ, wĩ ta Ĩ. mũthuri ũtũmĩtwo kĩama. Ĩ, thiĩ ona ngĩkinya ĩ, Ĩ. gũkinya tũgũkinyanĩra nawe. Ta mũndũ atingataga mũndũ. Aca, Ndũreke ĩtigwo nĩ thiĩ. ũru thiĩ ngata ũrĩa athuri ndeto citahingĩte. Ĩhĩ, rĩu ĩ, Ĩ. thiĩ wĩke atĩ, ũteng'ere nĩgetha ũmere ũmakinyĩrie riboti ũmere atĩ Ĩ. nĩ njũkĩte. Na ĩ, Ĩ, nĩ ũteng'ere ũmere nĩ njũkĩ. na rĩu gwagĩtuĩka ti ũhoro wa ũrĩa wa kũrĩa